A ke bona wa ramo le ena o itia ditomo mo le di-brick fall ke re wena o se ka tla robala molala wa tlapala ko go apara sana mara ena ma aga a ke a She's

e wa re le yena ba mo roma dikhoukhou mo kere ba re le se ka roma o wara dikhoukhou ka one one mane le yena wa no selaganya mo a jalo malome o ile o re a motlogolo nto ya yang kgatlha e kgatha dinepe e di ya dinepe tše dishapo ke ra ke tlo go adima mo mmalo a šo le yena wa tensa tensa mo ra gabotse ke swantse ke tše ke re go e tšea gona gona e a o ne e polelele o swere mehlamo ke ya go bona o ka se tšee nto e nto ke yone e nthušang go di ya dilo gabotsana na so wa bina bina mothako gape wa lapiša le na le mo tsebe gore na o bjang mothako o ntapišitše ne ebile na ha ke sa nyaka go mmona a no sepela o boele nthago ke re wena ka gore di-COVID di fedile o no tšea o no tšea dikhaki wa kerekeng tšeo di yang ko go senya naka . bjalo se o tšere mekereng kana ngwana ke re bjalo a potlo roba mekereng kana ngwana gore a ke bana ba rena dilo tše di tlo di reka mane tlogohlohlo tšampiša a ke a bona bomane šetše ba fihlile ka mo le monno motelele ka jumping castle a bana ba kgoši le a bona gore a ke re di di fihlile nako tša la banna ba le ba ba thomile ka rotle ba re tšea rotle ya gago ye go e phula kua a ke ya go e phula kgane ya nku yona e nyake mosa ba re mo o nyetšo wa gore gwa re gwa re a magolo le yena o nkgothositše mo ntšeela clip gore aowa ke ra bona ka gore ntšeaka le tlo no mpha yona ka John Roeg sepela ee bana ba kgoši ge le nyaka jumping castle ke tša mo ke ya monno motele jwale ke no ba ke lebetše go fa ka le di-phone number mo kere a bana le bona ba ba ba ba kwa metaputo mane ae banna ba kgoši ke latile Mozambique ka kwa go Makhie le yona mane a šo Makhie ebile wa e hlatswa hlatswa moo ke kgotse gore a o di ya ka bonako a monna wa gešo ka mo ra wa go phela sa ga basadi fela le banna ba phele ke re ke o kwele ngwana a kgoši jwale tente tšela tša ngwane le le yena šetše di fihlile. a wa ra šiba ka mo ba tente e no ba bonnyane bjo bo kopantšhitše mo kono e kopanya fast fast gore ne ke le bontšhe gore na go diega le ngwane wa ditente e ke lebetše go fakela di-phone number tša mo bana ba kgoši ke tla ke di fakela bana ba kgoši le tla mo le tla mo nyaka ge le nyaka ditente bana ba kgoši la bona a ba re ba mpitša ba re wena tlogolo setse o swere founu mo o tlo tlo ko mpa e la še e fihlile ke. ke pampiri ya mathomo e re ngwala paper one bana ba kgoši eish ke tla tla ke di fakela di phone number tša ngwana wa catering, ke catering wa ke makgabisa a kere ee ngwana wa go kgabisa go kgabisa gabotse. Hee mogolo ke re o se ka tšhuma ka mo ke re lena ee le tlogele go e thalela program ka letsogo mane aga o re nna ke nna makgolo a ngwana o re ke nna rangwane o monna ke mmangwana ke re le no thalela ke re wena se phume bodutu bjo mane o tla tla re diela bothata re tla tla re a motho o lala bana ba kgoši ba hlatswang dijwana šo ga ke tsebe gore na o hlapile ka dijwaneng goba o diabo gape ke re a nnyake go mpona a ba mogolole ši ba ba botiša tiša mo ke re botišeng a la bona bana ba kgoši bjale go a tlala go a ngangana bana ba kgoši go a tlala bana ba kgoši a ke bona tatago ngwana mo le mmago ngwana ba re di-photo shooting bana ba kgoši ra ngwana ya ngwana šo le yena ke re a wena tloga mo tlo hlong phatlaletše matsogo a mo M_C_B e šetše e complain-a e re le a rasa ka mo ke gore ne nka se kgale bana ka ba ka kgale a lena mane. le batho ba bagolo ke tla le tšea ka molala mo hlogonyana tše tša lena ke re mothako o a kwata mane aga a go ne taba še ba ba bitša rragolwane, rragolwane le yena ba be ba letša koša tša šeba o tsena ka ditšese ka re mara bakgalabje ba ba di nyaka gore di elang a bana ba kgoši ka mo ka mo bona ke ba ba telele batho ba ba patagana mo dikhamera le a ba bona ba ne ngwana wa bona šebang mo a ba ke ba re neele se ka tlala fa motho bjala bjala bjoo. o se ka no bontšha ntšha a bana ba kgoši ra bona pula e be e no re tshwenya tshwenya a e nna ka mo ke tšhabile ka kua gare mana ba lape e tšetše tlhase ka go motabo šetše ile a di bona bana ba kgoši a gape mo ya go tšhaya bana ba kgoši ngwanela šetše a pakile a bjale ke ya go botša ka se nko e lapile a se papadi go no tšego ya maemo o e bone mo le yena kere.